Ma kien jonqosna xejn. Kont għani u f'saħħti. Kont ngħammar f'dar sabiħa, mibnija liha waħidha fuq il-ġenb tal-għolja. Illum intkom issejħulha villa. Minn fuq il-parapett u setaħ kont tista' titpaxxa. B'dehra tal-belt mifruxa taħtek, Madwarha kien hemm ġonna b'siġar taż-żebbuġ u dwieli. Kellha qaddejja u ħaddiema impjegati miegħi, u kont qisni sultan żgħir. X'ridt aktar? Kelli pożizzjoni għolja fil-ħajja, kont miġjub mill-awtoritajiet Rumani u kienu kuntenti ħafna bija. Kont qed indaħħlilhom flus kemm kienu jistennew, u qatt ħadd minnhom ma gerger minni. Bħala l-kap tal-pubblikani, jien kont responsabbli mill-pubblikani l-oħra. Ridt nara li dawn idaħħlu taxxi kemm kien mistenni minnhom. Ngħiduha, dawn sħabi bħali ma kinux ta' subgħajhom f'ħalqhom u mhux biss daqshekk kienu jiġbru, imma wkoll b'kemm iħaxxnu bwiethom sewwa. X'ridt aktar? Ikolli ngħid li ridt ħafna aktar. Dak kollu li kelli ma seħħlux jimlieli l-vojt kbir li kien hemm f'ħajti. Ħaġa li kienet tkidni ħafna kienet l-istmerrija li kellhom nies il-Lhud stess. Għalija u għal sħabi tat-taxxa. Minn kull triq li ngħaddi ma narax ħlief ħar sikraħ u tgergir, u kultant ukoll xi botta b'leħen għoli biex nismagħha. Għalihom jien u sħabi konna qatta ġadbini. Għax għandkom tkunu tafu li ġens tagħna jqis lil nnifsu bħala l-ġens mażul, il-werriet tal-weda. Kull poplu ieħor hu inferjuri għalih Issa li l-ġens Lhudi, l-aktar poplu ħieles, irid ibaxxi rasu għall-ħakkiem pagan f'artu stess u jħallas it-taxxi biex iżomm lil dan il-ħakkiem, din il-Lhud ma jistgħux iġerrħuha. Allura, lilna l-pubblikani li aħna impjegati mal-ħakkiem barrani u qed naqduh mill-koxxa, jarawna xjaten u ngħiduha, għandhom raġun, tafux. Għax aħna kollha jdejna jebsa magħhom, u tal-lira nitolbu għaxra. U terġa' billi lilna jarawna nistannew minn fuq darhom, allura jiżolawna, bħalna nies mill-agħar. Bħal nies bil-pesta. Ma niċħadx li din l-istampa hija vera. U dan kien li qed joħloq dan il-vojt f'qalbi. Kelli kollox. u fl-istess ħin kont nieqes mill-aktar ħaġa importanti. Ma kellix rispett ta' niesi, kont ġakbin u kont naf li kont ma kontx miexi sew mal-Mulej. Kont ilni snin sħaħ f'din il-qada, kont ħabat fuq li tħabat biex il-ħaq fejn il-ħaq. Bil-makakerija ta' moħħi tal-udi li jien, kont sirt il-kap tal-pubblikani. U kif tista' tobsor, meta tidħol f'ċertu ċirku vizzjuż, Mhux lakemm tinqala' minnu. Mhux lakemm traġġa' kollox lura. B'dal ħsieb f'ħajti kienet qabdet rankatura l isfel li ħadd ma seta' jwaqqaf ili u jgħinni nqabbad għat-triq tas-sewwa. Kien qed jifnini. Imma bħal raġġ sabiħ ta' dawl li jfiġġ f'jum iswed ta' maltemp fil-qirgħah ta' Jannar, hekk li ħraġ ta' tama f'ħajti. Għadda minn għala widnejja li kien hemm għallem mill-Galilea li kien qed jgħallem ma' Iżrael kollu. Kien ifejjaq il-morda, jagħti d-dawl lill-għomja, jgħid li hu l-mubgħut t'Alla u fuq kollox li lilna l-pubblikani kien iġerraħna. Smajt ukoll li saħansitra kien għażel wieħed minna biex ikun wieħed mit-tnax tal-qalba tiegħu. Tgħid li li ma jinqanix, Għall-inqas ħalli niftaħ qalbi miegħu. Jum fost l-oħrajn, kif kont fuq is-setaħ ta' dari, stajt ninnota folla kbira ta' nies fit-toroq tal-belt. Malaj sejjaħt fajjel qaddej u battu sal-belt biex jitkixxifli x'kienet jiġri. Meta ġie lura għarrafni li l-imgħallem Ġesù ġie f'beltna. Emnuni? Ma stajtx naħbi l-ferħ ta' dik l-aħbar. Bdejt niġri minn kamra għall-oħra, tfajt mantel fuqi u irħejtilha lejn il-belt. F'kemm inni ngħidlek ilħaqt l-abitat. Kull fejn titfa' ħarstek, ma tarax ħlief nies iħaffu lejn il-misraħ tal-belt fejn kien hemm l-imgħallem ta' Nazaret. Bosta kienu qed iġorru jew iwieżnu xi morda biex hu imisshom u jfejjaqhom. Kif wasalt fil-misraħ skantajt. Dawk il-mijiet ta' nies u b'danakollu skiet kbir li kien isaltan. Għajnejn kulħadd kienu msammrin fuqu. Hu kien ħakem il-folla. Stajt nara nisa u rġiel b'għajnejhom ileqqu bid-dmugħ. U x'kien qed jgħidilhom speċjali? Kien qed jirrakkonta storja sempliċi dwar mara li kellha għaxar drakmi u din tilfet waħda. Marret titlob lil ġirien biex jgħinuha, tfittixha. Imma għalkemm qalbet kollox ta' taħt fuq, baqgħet ma sabitiex. Imma hi ma qatax qalba, xegħlet il-lampa, kinset u fl-aħħar sabitha. Allura rat morant il-ġirien u tgħidilhom, ifirħu miegħi għax sibt il-munita li kont lift. Umbagħad għadda storja oħra. Raj Li jkollu mitt nagħġa, tinti li fl waħda, x'jagħmel? Iħalli d-disgħa u disgħin, u jmur isib il-mitlufa, u meta jsibha, jerfagħha fuq spallejh, u kollu ferħan jgħid lil sħabu, Ifirħu miegħi, għax sibt in-nagħġa l-mitlufa! Ħassejtu qed jitkellem fuqi? Jien kont mitluf. Kont tbegħidt mill-Mulej. Tgħid, kien qed jistedinni? Tgħid, kellu lili f'moħħu. Sadattant riġlejja bdew inemmlu u l-muskoli jiggronċjaw. Kont il-ħin kollu nogħla fuq il-ponot ta' subgħajja. Jien ma fini xejn. U minħabba l-folla ma stajtx nimbħu. Kliemu sabiħ kattar fija x-xewqa li nara wiċċu mill-viċin. Iva, ħlift li nara lin Nazzarenu wiċċ imb'wiċċ. Domt ħafna hemm nisimgħu u nittanta narah. Madwari nies iħarsu lejja bl-ikrah. Ġieli qbadthom itselsku fuqi man-nies ta' ħdejhom. Ma kinux qed jieħdu gost jarawni hemm, imma jien ma rridx nagħti kashom. Fl-aħħar ir-rassa żdiedet. Smajthom jgħidu li l-imgħallem kien ħiereġ mill-belt. Imma jien irrid narah. Mill-viċin irrid inkellmu. X'għamilt? Ħaffift u qbadt it-triq il-barra mill-belt qablu. Kif ħallejt il-bini, sibt siġra mal-mogħdija. u tlajt fuqha. Hekk aħjar. Minn hawn naraħ żgur. Wara ftit deret il-folla ġejja. Iva, bdejt naraħ. Dik il-libsa bajda tan-newl u l-mantar fuq rasu jaqaf fuq spalleh. Issa iva, stajt naraħ aħjar ma aktar ma joqrob. Imma meta wasa ħdejja, hu waqaf. Ħares il fuq lejja u qalli, Zakkew, inżel. Illum irid niġi għandek. Emmnuni, ma rridx nemmen lil widnejja. Ħafif bħal tifel ta' għaxar snin, inżilt u mxejt miegħu sa dari. Warajna l-folla. Uħud minnhom jitkażaw li l-imgħallem kien se jidħol għand il-kap tal-pubblikani. Kif dħalna, amart li jġibu ikel lil mistieden speċjali. Waqt l-ikla, staqsieni x'derli mill-istejjer li kien jirrakkonta fil-misraħ. U żied jgħidli li aktar ikun hemm ferħ fis-sema għal midneb wieħed li jikkonverti milli għal 99 li m'għandhomx bżonn l-indiema. U tkellimna fit-tul, imlieni bit-tama ta' ġejjini aħjar. Meta dawk il-mumenti sbieħ waslu fit tmiemhom u li mallem ħareġ biex ikompli triqtu, sibna li l-qija barra kienet saħnet ġmiela, bdew jajtu kontrija. u jgħajruni u joħduha kontra l-imgħallem li daħal jiekol ma' pubblika midneb. Hawnhekk ħassejt li għandi nitkellem u niddefendi lin Nazzareni. Ħuti, għandkom raġun. Jien pubblikan. Xogħli jidher ikraħ u ekku tassew fajnejkom. Imġibti f'da xogħol titfani l-isfel minħabba li jien dejjem fittixt l-interessi tiegħi iktar milli l-interessi tagħkom. Imma ħuti, għadruni u aħfruli! Illum jien, Zakkew il-pubblikan, jien bniedem ġdid. Zakkew hu dik in-nagħġa r-ragħaj mar ifittex, u meta sabha refagħha fuq spallejh. Illum il-Mulej Ġesù messni u fejjaqni. L-aħwa, lil min sraqt se nroddlu lura għal erba' darbiet, u se nagħti nofs ġidi lill-foqra. Din hi l-kelma fuq irġuliti. Millum il-qoddim ma rridx inħares lura. Illum ġil ħelsien lil din id-dar. Għax hu wkoll bin Abram. Għax bin il-bniedem ġi jfittex dak li kien mitluf. Dawn kienu l-aħħar kelmiet ta' Ġesu qabel ma ħallini. Minn dik iż-żjara għaddew bosta snin, imma kienet żjara li laqqgħatni ma' Ġesù, is-Salvatur. Kienet żjara li tatni twelid mill-ġdid.